Salam mehriban doganlar. Giç ýaşaý eziz illeşer. Gadyrdan tomaşaçylar. Merdan Muhammedow diýilýän şol Gyzyl alma derneginiň jemgyýetiniň masgaraçylyklary bolsun, bur topar masgaraçylyklara öz goluny çeken, masgara bolmagyňam aňry başyna çykan Kemine lakamly şol jüýjejik öz kanalynda Sadyk Kargo diýilýän birini çykyş etdirip, şular ýalyky arasynda biziňem adymyzy agzap geçdirýär. Indi bärde şeýle bir mesele bar. Esasanam ýaşlar haýyş etdi, şu meselä bir düşündiriş beräýseň Döwlet aga. Sebäbi aslynda jogap bermäge degenok. Hakykatdan hem şeýle. Sebäbi itirer kerwen geçer. Bulaň bar edýän zady režime hyzmat etmek. Prowokasiýa başga hiç zat däl. Diňe ýalan, diňe ýalan. Ýalana basyp gidip otyrlar, basyp gidip otyrlar. Indi muny nähili subut edip bolýar? Şol zady Kargo diýilýän aýdýar. Döwletbaý han Ýewropa nomerinden diýýär, jaň etdi maňa diýýär. Şu taýda şeýle bir ýagdaý bar, mähriban doganlar. Döwlet Baýhan diýilýän adam dokuz ýyl Türkiýäniň döwlet teleradio guramasynda işlän adam. Ekranlaryndan hem tanalýar, radiodan, Türkiýäniň sesi radiosyndan sesinden hem tanalýar. Muny köp adam meň şu wagt gatnaşýan adamlarymyň bir 80 prosendi diýen ýaly diňe Türkmenistanda däl, dünýäň dürli ýerinde ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmenleň wekilleri Türkiýäň teleradioguramasiňdaky gören tele hem radio gepleşikleriniň üsti bilen tanap, şeýdip gatnaşyk saklap ýör. Ondan soňam Azatlykda näçe ýyllap işlendi. Şoň üçin ýüzüni zadyny tanamasaňam bul adamyň sesi tanalýar. Indi bu hakykaty aýdýandygyny öňe sürýän bul adamjyk, söwdagärjik režimiň oýnatgysy. Indi has pes derejä ýetip Merdan Muhammedow ýaly prowokatorlaryň oýunjagyna öwrüldi bu. Indi bul aýdýar Döwletbaý han Ýewropaň nomeri bilen jaň etdi diýilýär. Men sesimi tanap bilmeýän bolsam, men sesimi tanap bilmeýän. Men sesimmi dälmi? Ony seljerip bilmeýän gulaga eýe bolan birine nädip ynanmaly? Bu birinji ýalan. Ikinji ýalan, Ýewropa nomeryndan jaň etdi diýilýär. Biz iş edemizde professionalnyý görnüşde iş edýäris. Ýigrimi ýyldanam, hatda bir ýigrimi bäş, ýigrimi alty ýyl bolandyr. Hiç kim how, telefon ulananok-a. Halkara gepleşiklerde, halkara gatnaşyklarda telefon ulanylanoga, internet ulanylýar. Internetiň üsti bilen dürli programmalar ulanylýar. Sen her kimi özüň ýaly türsüsiz birdir öýdýäňmi? Jaň eder ýaly. Ondan hem men bul adam bilen ýakyndan-uzakdan, hiç hili ne arabaglanyşym bar, meni hiç zady gyzyklandyranok. Şu çuw ýalaňaç özüni bar-a, Ystambulyň iň ullakan meýdançasynyň ortasynda görkezäýsin. Meň üçin bular ýalyky oýnatgylaň, hiç hili ne habar, Ne bir hiç hili gymmaty ýok. Şonuň üçin men näme üçin hiç hili e, meni gyzyklandyrmaýan birine men jaň etmeli? Ýa-da meni gyzyklandyrmaýan adam bilen gabat gelen bilen ýatyp durup gören, grup edip gören adam bilen men näme üçin gürleşmeli? E, tema bilen baglanyşykly bolsun, bolmasyn kommentariýalaryň aşagyna ýazýar. Ýa-da gün ýaýlymda bolur-bolgusyz zatlary ýazýar. Elbetde petiklener. Bizi gyzyklandyrýan hiç hili bir zady ýok, tarapy ýok. Men näme üçin gürleşmeli? Millionlarça şular ýalyky e, oýnatgy bar. Haýsy bir oýnatga jogap bereli? Haýsy bir oýnatgy bilen gürleşeli? olaň terapiýasy bilen meşgullanaly. Näme üçin? Men olara ýalaky zat etjegime Türkmenistanyň bir watandaşyna ýa haýsam bolsa dünýä türkmenleriniň bir wekiliniň problemasyny çözüp, şoňa peýdaly iş etmegi saýlap alaryn men. Iki, indi näme üçin şu Merdan Muhammedow ýaly prowokatorlar şu günki günde bize garşy şular ýalaky adamlary çykyş etdirýär. Ýa-da bize garşy çykyş etdirilýän adamlar näme üçin şularyň üsti bilen halkyň öňüne çykarylýar? Muňam şeýle sebäbi bar, özüňiz bilýäňiz, Türkmenistandaky üçünji diktator, ganhor Serdar Süplüň, Süpügiň jenaýatlary bilen baglanyşykly birnäçe bölüm gönýaýlym etdik. Risk bilen bile risk şoň iň ýakynynda bolan adamlardan. Gönümel tanaýan, hemme zadyny gönümel bilýän adamlardan. Indi režimiň içi ýandy. Režime öz dönükligini hödürleýän, hyzmatyny hödürleýänlerem bir hili bir ýaryşdan yza galyp barýan ýaly özüni duýansoň, bular e, Serdara aýtdylar, biz saňa şu temada nähili kömek edip bileris? Saňa nähili goltgy gollow berip bileris şu Türkmenim kanalyndaky aýdylýan hakykatlara garşy diýlensoň, bular gözläp gözläp gözläp tapan zatlary minha şular ýalaky ýalan bolgusyz zatlar. Elbetde biz habarlaşýas adamlar bilen. Ýöne bir habarlaşmaga degäýjek, salam-selige degäýjek adamlar bilen biz salamlaşýas. Biz salamymyzy ýerden tapamyzoga aw gabat gelen şarlatan sergezdan oýdantgy syýasy hem biznes jelepleri bilen režimiň künteleri bilen zaýalary ýaly ýerden tapamyzoga salamymyzy seligimizi şular ýalaky düşündiriş mähriban doganlar şoň üçin bu öz özünden hem belli muň ýalandygy indi şu taýda-da bir zat bar rozabaýam işiň içine sokýar Hawa, Rozybaý halk bileleşiginiň, Türkmen hereket birleşen halk frontunyň esasy öňdebaryjylarynyň, abraýly, tanymal habarçylarynyň, aktiwistleriniň biri. Rozybaý bilen näme meselesi bolan bolsa, Rozybaý islese, çykar hemme zady aç-açan edip aýdar. Oňa Rozybaý jogap berýär we Rozybaý jogap berer. Rozbaý bilen arasyndaky bolan gürrüňler meni gyzyklandyrmady. Bularyň içi gysdy. Bular indi bir grupba bolup, şol biri-birini edip, biri-birini edip, biri-birini sokup, biri-birini satyp myžžygy çykdy bulaň. Bulaň indi içi gysýa. Şoň üçin bulaň grupbasyna täze adamlar gerek. Ýöne bagyşlaň. Biz olar ýalaky grupbalar bilen neme edýän, keýp edýän özümizi satýan, satdyrýan adamlar däl. Şonuň üçin biz goşulmaýarys. Siz öz dür soltanyňyz bilen, nuryňyz bilen, ýeneweriňiz bilen, şolar bilen näme etseňiz ediberiň. Ha, Merdan Muhammedow amma. Baky baýram myžžygyny, şyrrygyny çykardy. Indi şunça masgaraçylykdan soňam bular utanman halkyň öňüne çykyp, Şular ýalyky, hamala il-günüň bähbidine iş edýän ýaly, il-günüň bähbidini goraýan ýaly formatda gürrüň eden bolýarlar, ýöne bar edýän zatlary ýalan, dolan, töhmet, prowokasiýa. Bolmadyk zatlary boldy diýip, şular ýalyky prowokasiýa edýärler. Indi siz özüňiz, öz-özüňiz ýönekeýje logika bilen pikir edip görüň. Şular ýaly ýalanlar, toslamalar, göripçilikler, hüjümler kimiň bähbidine? Elbetde, Serdar Süplügiň, ganhor Serdar Berdimuhamedowyň, üçünji diktatoryň, gününi sanap, demini sanap oturan Serdar Süplügiň bähbidine. Galanynam özüňiz karar beriň, ýaşlar. Hemme zada bir açyklama bermeli, hemme zada bir düşündiriş bermeli diýlen zat ýok-a. Öne ýene-de siziň haýyşyňyz esasynda men elimden geldiginden düşündirmäge synanyşdym. Şundan ibarat, mähriban doganlar. Bu bu günki günler e, planetalar bir-birine täsir edýär. E, şoň üçin bu syýasy küntülere de planetalaryň hereketleri, göçümleri täsir etýär. Şonuň üçin bular soňky günlerde hasam bu ýalanlaryny, masgaraçylyklaryny iň soňky derejä ýetirip, YouTube kanallarynda açar ýaly ýerini açyp, owalama bir masgara bolup, ondan beterem masgara bolşup, täzeden şeýdip bular jöw-jöwläp başladylar. Oňam hemmesiniň sebäbi Serdaryň ömrüni uzaltmak. Ýöne gorkyň ajala hiç wagt peýdasy bolanok. Mähribanlygyň, pulyň günleri, wagty hemme zady sanalyja. Ile belli ak eşek diýilýär bulara. Ile belli. Galanyna minna özüňiz eliňizi wyždanyňyzyň üstüne goýuň, oýlanyň, pikirleniň, deňeşdiriň. seljerip bilýän bolsaňyz, siz, diýmek, hakykatdanam adamzada, halka, watana peýdaly adamlar. Bular biri-birini dürtüşip ýörler. Indem bizar boldy biri-birinden bular, biri-birini edip, biri-birini etdirip, biri-birini satyp, bulara täze adamlar gerek. Bularyň gruppasyna täze, bular bilen bile, bulara edýän, agzalar gerek. Ýöne olar bizde halk hak bileleşiginde türkmen hereketde ýok bolar ýaly adamlar. Ogram özüne sor orramsam diýýär. Bular her kim özi ýalydyr öýdýärler. Şolar ýalyky. Şoň üçin öz satançylaryňyz bilen size i eglenjeler diýýär türkler. Keýpini görüň öz satançylaryňyzyň dürtüşiň Näme etseňiz şony ediň, dalaşyň, satyşyň. Hawa, belki, nyrhyňyz ýokarlanar. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli, mähriban doganlar, Alla ýaryňyz bolsun! Hakykatyň, halallygyň tarapynda boluň! Synlaýan, görýän, buýsanýan, begenýän, tüweleme, kim näme diýse diýsin, prowokatorlara adam satýanlara, ýalançylara, töhmetçilere, kezzaplara özüňizi oýnadyňyzok. Şolaň gije-gijesine, şolaň prowokasiýalaryna geleňizok. Şeýle dowam ediň. Özüňizi oýnatdyrmaň oýnatgylara. Oýnatgyň oýnatgysy bolmak ýaly gaty elhenç zat ýokdur. Saglykda görşeliň, köp sag boluň!